Salam gadyrdan ildeşler! Dogrulyk ýoly gepleşigimize hoş geldiňiz. Bu günki gepleşigimizde biz siziň bilen Ýahýanyň Hoş Habary kitabynyň on dördünji babyndan öwrenmegi dowam ederis. Geçen gepleşigimizde Isa Mesihiň bize Hudaýy görkezmek, Ony tanatmak üçin gelendigini, Isa Mesihi tanamak arkaly bolsa hak Hudaýy tanap biljekdigimizi we Isa Mesihi tanap, iman edenleriň bolsa, durmuşyndaky Mesihiň berjaý eden ajaýyp işleri netijesinde başgalary-da Hudaýy tanadyp biljekdikleri barada siziň bilen öwrenipdik. Hakykatdan hem, eger Isa Mesihe çyndan iman eden bolsak, onda bizde ýaşaýan Mukaddes Ruhunyň güýji arkaly täzelenen durmuşda Ýagny, ýagşylykdan, pesgöwünlikden, söýgüden, rehim-merhemetden, dynçlykdan, sabyrdan we şuňa meňzeş ajaýyp häsiýetlerden doly durmuşda ýaşamalydyrys we Isa Mesih arkaly ýaşap bileris. Isa Mesih Rebbimiziň kimdigini we Isa Mesih Rebbimiz arkaly özümiziň kimdigimize we nämelere eýedigimize düşünmegimiz we bulara ynanyp ýaşamagymyz arkaly bizde özgerilişik emele gelýär. Täze, ajaýyp durmuşda ýaşamagymyz üçin bolsa biziň Hudaý bilen sazlaşykly ýaşamagymyz wajypdyr. Bu sebäpden Isa Mesih Rebbimizi söýüp, minnetdarlyk aýdyp ýaşamagymyz hökman gerekdir. Biz Isa Mesihi hemmeden beýik derejede söýýärismi? Birini söýmek näme? Ilki bilen bellemeli zat, tanamadyk, bilmedik birini söýüp bolmaýar. Haçanda adamy ýakyndan tanasak we onuň ýagşylyklaryny, gowulygyny bilenimizde bizde söýgi döreýär. Hatda atalar sözünde hem, Çaga hem gylyk-häsiýetinden söýdürýär diýen jümle bar. Ýagny, çaga bolsa-da, gowy gylyk-häsiýetli bolanda köpler tarapyndan söýülýär. Ýa-da eger dostlarymyzyň içinden bir-ikisi ýakyn dostumyz bolsa, näme üçin ýakyn dostumyz diýýäris? Sebäbi şol dostumyzyň gowy häsiýetleri bizde oňa bolan hormaty, söýgini döredýär. Bulara meňzeşlikde, Rebbimiz Isa Mesihi söýmek üçin hem Ony ýakyndan tanamagymyz gerek. Ony tanamak üçin bolsa, bizde Hudaýyň ajaýyp Ýazgylary bar, Injil kitabymyz bar. Olarda Isa Mesihiň biziň söýgimize laýykdygyny doly görüp, tanasa bolýar. Çünki Rebbimiz Isa Mesih göklerdäki şöhratly tagtyny goýup, Özüni bizi halas etmek üçin, kiçeldip ýer ýüzüne ýönekeý ynsan bolup geldi. Bir gul häsiýetini aldy diýip, Mukaddes Ýazgy aýdýar. We hatda biziň günälerimiziň jezasy üçin ezýet çekip, haçda öz janyny biziň üçin gurban etdi. Mukaddes ganyny dökdi. Ýazgy bu barada ine şeýle diýýär. Isa Mesihiň garaýyşlary sizde hem bolsun. Isa Mesih Hudaýyň tebigatyna eýe bolsa-da, şony özüne dereje saýmady. Ondan mäkäm ýapyşmady. Gaýtam, bir gul kimin bolup, ynsan keşbinde bu dünýä indi. Ol özüni asla hiç etdi. Ol ynsan sypatyna girip, ölüme, hatda haçdaky ölüme-de tabyn boldy. Özüni peseltdi. Ol özüniň ajaýyp häsiýetleri bilen, ýagny adalatlylygy, rehim-şepagatlylygy, merhemetden, söýgüden dolulygy, mätäçlere bolan ýardamy, mähribanlygy we ýamanlyga, Adalatsyzlyga, şeýtanyň we arwah-jynlaryň zorlugyna garşy durup, olary kowmagy bilen Özüni bize tanatdy. Isa Mesihiň işlerinde, ajaýyp gudratlarynda Isa Mesihiň kimdigini biz tanap bilýäris. Isa Mesihde biz günäniň gulçulygyndan, Şeýtanyň ygtyýaryndan, gara güýçlerinden, baky dowzah odundan halas bolduk we Hudaýyň ajaýyp bereketlerine, şatlygyna, dynçlygyna eýe bolduk. Isa Mesih arkaly biz gulçulykdan çykyp, Hudaýyň ogul-gyzlary bolduk. Serediň, Isa Mesih Rebbimizdäki gazananlarymyz barada Ýazgy näme diýýär? Ol Özüni kabul edip, adyna iman edenleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. Isa Mesih arkaly bulara eýe bolan bolsak, onda Isa Mesihi söýmelidiris. Bulary bilip-de, Isa Mesihi söýmeýän ynsan hiç haçan bereketlenmez we ýalkanmaz. Isa Mesihi söýmek bolanda näme bolýar? Söýgi näme? Söýgi ýöne bir duýgulara esaslanýarmy? Bilşimiz ýaly çyn söýgi ýöne bir duýgulara esaslanyp, duýgular bilenem galmaýar. Çyn söýgi diňe öz peýdasyny gözlemeýär. Tersine, söýýän adamynyň islegini, maksadyny berjaý etmek isleýär. Mysal üçin biz ata-enemizi söýýäris diýip-de, olaryň buýran, tabşyran buýruklaryny berjaý etmesek, bu biziň olary söýýändigimizi aňladýarmy? Elbetde ýok. Eger ata-enemizi söýýän bolsak, onda olaryň buýrugyny berjaý ederis. Ýa-da aýalyňyzy ýa-da äriňizi söýýän diýseňiz, onda olaryň mätäçligini, islegini berjaý etmäge çalyşmaýarmysyňyz? Isa Mesih hem Özüne iman edip, yzyna eren şägirtlerine şeýle diýipdi. Meni söýýän bolsaňyz, buýruklarymy berjaý ediň. Kim Meni söýýän bolsa, sözümi berjaý eder. Atam hem ony söýer. Men Atam bilen ol adamyň ýanyna baryp, onuň bilen ýaşarys. Meni söýmeýän Meniň sözümi berjaý edýän däldir. Siziň bu eşidýän sözleriňiz meniňki däl-de, meni iberen Atanyňkydyr. Boş söze daýanan söýgi hakyky söýgi däldir. Söýgi iş ýüzünde berjaý bolýandyr. Bu ýerde Isa Mesih şägirtleriniň ýalkanyp, Mesihiň beren täze durmuşynda ýaşamaklary üçin we bagtly bolmaklary üçin Isa Mesihi söýüp, onuň sözlerini, buýruklaryny berjaý etmeliliklerini öwretdi. Isa Mesihi söýüp, onuň sözlerini berjaý etmegimizde biziň özümiz bereketlenýäris we Hudaý tarapyndan onuň ýalkanyşlaryna eýe bolýarys. Çünki Hudaýyň sözlerini, buýruklaryny berjaý etmegimiz, gelip soňunda ýene-de biziň bähbidimiz üçin, biziň Hudaýyň isleýän ajaýyp durmuşynda ýaşamagymyz üçin we bular arkaly soňunda Hudaýyň adynyň şöhratlanmagy üçin bolup geçýär. Bu nähili gowy zat, dogry dälmi? Emma Reb Isa Mesihiň buýruklaryny, sözlerini berjaý etmek arkaly, Hudaý bize ýalkanyş getirýär we bizi olar arkaly bereketleýär, durmuşda nähili ýaşamalydygyny öwredýär, bize akaldarlyk berýär, Bular arkaly ýakynlarymyzyň bereketlenmegine, ynsanlara ýagşylyk edip ýaşap, hatda öz jemgyýetimizde hem has peýdaly, gowy adamlar bolup ýaşamagymyza bize ýardam edýär. Isa Mesihiň buýruklarynyň bary biziň gowulygymyz üçin. we ynsanlaryň hakykaty bilip Hudaýy şöhratlandyrmaklary üçindir. Ondan başga-da, Isa Mesihiň buýruklary, tabşyryklary, Musa pygambere berilen buýruklar ýaly, ýa-da nähilidir dinleriň döreden däp-dessurlary we kanunlary ýaly ynsanlara agyr ýük bolup, olary dogry ýaşamaga ýardam edip bilmeýän Buýruklar ýaly däldir. Isa Mesihiň buýruklary, tabşyryklary ýeňildir. Isa Mesihiň buýruklary Isany tanap, Onuň şöhratyny, ýagşylygyny, biziň üçin eden ähli ajaýyp işlerini bilmekden we bular üçin Ony söýmekden ugur alandyr. Bu sebäpden Isa Mesih Rebbimiz dürli dinleriň, Ynsan düşünjeleriniň, adama ýardam etmeýän däp-dessurlaryň, ýörelgeleriň, günäleriň gulçulygynda bolup, şeýtanyň ýalanlarynda galyp, agyr ýüküň astynda galanlary ýaly bolanlara şeýle diýip özüne gelmeklerini aýdyp çagyryş edipdi, Mattanyň Hoş Habary on birinji bapda Isa Mesih ine şeýle diýdi, Eý, argynlar, agyr ýüklüler, Meniň ýanyma geliň, Men size dynçlyk bereýin. Meniň boýuntyrygymy dakynyň-da, Menden öwreniň. Men mylaýym hem pes göwünlidirin. Janyňyz rahatlyk tapar. Meniň boýuntyrygym ýumşakdyr, ýüküm ýeňildir. Dünýäniň ähli dinleriniň, dinsizleriniň, talaplary we ýaşaýyşlary agyr ýüklerden doludyr. Emma Isa Mesih Rebbimiziň bize berýän durmuşy ýeňildir. Bu taýda Isa Mesih buýruklaryny bize berip-de, bizi ýeke goýmaýar. Tersine, şol buýruklaryny berjaý edip ýaşamakda bize ýardam berýär. Çünki biz bilen bir boýuntyryga girýär. we durmuşyň her bir ýagdaýynda biz bilen şol kynçylyklary hem çekişýär. Bize nähili ýaşamalydygyny Ol öwredýär. Bilşimiz ýaly öňki döwürlerde, heniz traktor ýok wagtlarynda we bugünki gün hem köp garyp ýurtlarda ýerler atlar bilen ýa-da öküzler bilen sürülip, ýerler ekişe taýýarlanylypdy. ýa-da ýüki çekmek üçin, ýa-da adamlary daşamak üçin iki ýa-da bir topar atlar bir boýuntyryga dakylyp ulanylýardylar. Bir atyň ýüki çekmeginden iki atyň bir boýuntyryk astynda ýüki çekmegi ýeňil düşýär. Ýalan dinler, ynsanyň diňe özüjelerine daýanan ýörelgeler, däp-dessurlar, ähli ýüki, agyrlygy Bir atyň üstüne basan ýalydyr. Olar ynsanlara ýardam edip bilenok. Tersine, olaryň ýüküni has-da agyr edýär. Olary boýuntyryga salyp, umytsyzlykda ýaşamaga mejbur edýärler. Şeýle ýalan dindarlyk barada Isa Mesih Mattanyň Hoş Habary ýigrimi üçünji bapda Şeýle diýýär, Olar agyr götermesi kyn ýükleri baglap, adamlaryň gerşine goýýandyrlar. Ýöne özleri bu ýükleri götermek üçin, barmagyny hem gymyldatmak isleýän däldirler. Nähili ýerlikli aýdylan sözler! Isa Mesih Rebbimiz bolsa, ol ýüklerden bizi azat edip, Tersine özüniň ýeňil boýuntyrygyna girmegimizi isleýär. Çünki Isa Mesihiň boýuntyrygy, ýagny tabşyryklary, bize berýän durmuşy ýeňildir. Çünki gudratyň we akyldarlygyň eýesi bolan Rebbiň özi biziň bilen bolmagy wada berýär we bize her bir ugurda ýardam etjekdigini aýdýar. Şonuň üçin Isa Mesih şägirtlerini ýeke goýmajakdygyny, olaryň ýanyna mukaddes ruhda gaýdyp geljekdigini wada berdi. Isa Mesih wagtlaýyn ýer ýüzünde bolmalydy we soňra ýene göklere, şöhratly, gudratly ýerine göterilmelidi. Emma Özüne iman edenler bilen hemişe baky bolup biljek we olara hemişe ýardam etjek başga bir Özi ýaly, ýagny Özi bilen bir bolan Hudaýyň Mukaddes Ruhuny olara berjekdi. Bu barada Isa Mesih Ine şeýle diýdi, Men Atama ýalbararyn. Ol size hemişe siziň bilen boljak başga bir Hemaýatçy, ýagny hakykat Ruhuny berer. Dünýä ony kabul edip bilmez. Sebäbi dünýä ony ne görýär, ne-de tanaýar. Ýöne siz ony tanaýarsyňyz. Sebäbi ol siziň araňyzda ýaşap, içiňizde bolar. Men sizi ýetim goýmaryn. Ýene ýanyňyza gaýdyp gelerin. Şu taýda biz Hudaýyň üçbirlikde özüni aýan edenini görýäris. Gudraty güýçli Ata, Ogul, ýagny Hudaýyň gudratly älem-jahany ýaradan Sözi bolan Isa Mesih we Hudaýyň hakykat Ruhy, iman edenlere gelýän Mukaddes Ruh. Elbetde Hudaý birdir, we bu birlikde üç aýratyn bolan şahslar bardyr. Isa Mesihe iman eden doganlar, eger siz üçbirlige, Hudaýymyz baradaky taglymata, doly aň ýetirip bilmeýän bolsaňyz, bu üçin gynanmaň, ýa-da imanyňyza bu üçin şübhe etmäň, çünki bu biziň imanymyzdaky üçbirlikden ybarat bolan ýeke-täk Hudaýyň nädip üç Aýry şahsyýetden ybarat bolup, şo bir hatarda ýene bir Hudaý bolup bilýändigine bu kiçijik, çäkli aňymyz bilen düşünmegimiz gaty kyndyr. Oýlanyp görüň, hatda ýaradylan älem-jahanyň näderejede akyla sygmaz derejede beýik we giňdigine, geňdigine we nädip ýaradylandygyna biz aň ýetirip bilmeýäris. Onda şeýle ajaýyp we giň we geň älem-jahany we ondakylaryň baryny ýaradan Gudraty güýçli, beýik we ajaýyp bolan Hudaýyň tebigatyna, Onuň nähilidigine doly göz ýetirip bilmeris. Bu biziň üçin ullakan bir syr we geňlik bolup galýar. Hudaýyň üçbirlikde ýagny Ata, Söz, Mukaddes Ruhda Biribardygyny iman arkaly kabul edip, Onuň Ýazgylary esasynda biz muny kabul etmelidiris. Käbir halatlarda biz hatda özümiziň nähilligimize doly düşünip bilemizok. Mysal üçin, Ynsan bedenden, jandan we ruhdan ybaratdyr diýilýär. Bilşimiz ýaly, bedenimiz janymyzdan tapawutly. Ruhumyz hem janymyzdan tapawutlydyr, aýratyndyr. Ýöne, şeýle bolsa-da, biz bir ynsandyrys. Hudaýyň üçbirligi hem muňa meňzeşlikde, üç aýry şahslardan ybarat bolsa-da, Biribar Hudaýdyr. Elbetde, bu getiren ynsana mahsus mysalymyz hem Hudaýyň tebigatyny, bolşuny düşündirmäge ejiz gelýär. Çünki Hudaýy ynsan sözleri bilen ýa-da biziň düşünjämize mahsus bolan sözler we mysallar bilen doly beýan edip bolmaýar. Şonuň üçin hem bize iman etmek galýar. Isa Mesih näme diýdi? Men Atama ýalbararyn. Ol size hemişe siziň bilen boljak başga bir hemaýatçy, ýagny hakykat ruhuny berer. Görşümiz ýaly, Isa Mesihiň Ata Hudaýa aýdyp soramagy bilen, başga bir hemaýatçy Isa Mesihe iman edenlere berilýär. Şu taýda başga bir hemaýatçy diýen söze ünüs bereliň. Mukaddes Ýazgylaryň gadymy asyl nusga dili bolan grek dilinde başga bir diýen söz iki sany aýry grek sözleri bilen aýdylýardy. Olaryň birinjisi heteros sözi, ikinji ulanylýan söz allos diýilýän söz. Heteros diýmek başga bir diýen sözi aňladýar. Ýöne başga bir diýende şol başga zadyň hili birmeňzeş bolmadyk bir zady aňladýardy. Allos bolanda başga bir diýen söz bolup, şol bir hili we birmeňzeş bolan zady aňladýar. Mysal üçin, bir magazinden Samsung diýen el telefonyny satyn alarsyňyz we öýüňize getireňizde, size Koreýanyň önümi diýip satylan Samsung telefonyňyz Hytaýda öndürilen hili pes bolan bir telefondygyna göz ýetirýäňiz. we gaharlanyp, giderin we muny satyjynyň öňüne oklaryn-da, Maňa başga birini ber diýerin diýersiňiz. Bu ýerde başga biri bolanda, siz öňki alanyňyzdan hili boýunça başga birini almakçydygyňyzy aňladýar. Başga bir mysal. Ýa-da diýeli, eger siz bir Apple iPhone altynjy satyn alan bolsaňyz we öýüňize getireňizde, aýalyňyz ýa-da gyzyňyz bu telefonyňyzy gowy görüp, maňa-da birini alyp ber diýen bolsa, siz hem, Saňa-da şunuň ýaly başga birini alyp bererin diýseňiz, onda bu ýerde ulanylýan başga bir diýen şol bir söz şol bir hili, şol bir görnüşli, birmeňzeş bolan zady aňladýar. Allos sözi hem şeýle bir hili, bir tebigata eýe bolany, eýe bolan zady aňladýar. Isa Mesih hem Başga bir hemaýatçy diýende ýazgyda allos diýen grek sözi ulanylýar. Bu bolsa, şägirtleriň kalbyna gelmeli bolan hemaýatçy, hakykat ruhunyň Isa Mesih bilen tebigatynyň maksadynyň nireden gelendiginiň birmeňzeşdigini bize görkezýär. Isa Mesih Hudaý bilen bir bolan ylahy barlykdyr. Mukaddes Ruh hem Hudaý bilen bir bolan Ylahy barlykdyr. Isa Mesihiň maksady hem, Mukaddes Ruhuň maksady hem birmeňzeşdir. Isa Mesih hem dünýä Halasgär we Ýardamçy bolup geldi. Ýagny ynsanlary günäniň gulçulygyndan halas edip, olara beriljek täze ýaşaýyşda ýaşamaklaryny gazanmak üçin geldi. Mukaddes Ruh-da göklerden ýere inik gelip, ynsanlaryň Isa Mesihe düşünip, iman etmekleri üçin ruhy gözlerini açdy. Olaryň kalbynda Mesihe bolan iman oýardy we netijede ynsanlar Isa Mesihe iman etdiler. Bu wagt bolsa Mukaddes Ruh iman edenleriň içinde bolup, olara güýç-kuwwat berip, imanynda berkäp ýaşamaklary üçin hemaýatçy, ýagny kömekçisi bolup hereket edýär. Bu sebäpden biz iman edenlere berlen Mukaddes Ruh Bize gutulyşymyzda möhürlenip, Hudaýyň buýruklaryny berjaý edip bilmegimiz üçin, bu dünýäniň garşylyklaryna, kynçylyklaryna garşy durup bilmegimiz üçin, hakykatda gezmegimiz üçin bize berildi. Günäden ýeňişli ýaşap bilmegimiz üçin. Hudaýyň Isa Mesih arkaly aýan eden ajaýyp gutulyşy baradaky hoş habary adamlara ýetirmegimiz üçin we Hudaýymyzy şöhratlap ýaşaýan Imanly durmuşda ýaşamagymyz üçin Mukaddes Ruh bize hemaýat eder, güýç-kuwwat berer. Bize ýalany tanap, hakykatda gezip bilmegimiz üçin biziň aňymyzy we kalbymyzy hakykata hemişe açar. Bu sebäpden Mukaddes Ruha Hakykat ruhy hem diýilýär. Çünki Mukaddes Ruh, hakykat we ýol bolan Isa Mesihiň öwredenlerini biziň ýadymyza salyp, bize olara düşünmäge aňymyzy açýar. Isa Mesihiň adyndan Atanyň berýän Mukaddes Ruhy Isa Mesihe iman edenleriň ýanynda we içinde bolar. Mukaddes Ruhuň häsiýetlerine, etjek işlerine seredip, biz Onuň ylahy, Hudaý bolan barlykdygyny bilýäris. Çünki Hudaý bolmadyk biri hemişe, ýagny baky bolup bilmez. Ýa-da hemme ýerde, hemme döwürlerde, imanlaryň arasynda we içinde bolup bilmez. Bilşimiz ýaly, baky bolmak üçin, hemme ýerde bolmak üçin, hemme döwürlerde bolup bilmek üçin Hudaýlyk häsiýete eýe bolmaly. Ine bular arkaly hem, mukaddes ruhuň ýöne bir ýaradylan bir perişde, ýa-da nähilidir bir şahsy bolmadyk bir güýç, ýa-da başga bir zat bolman, özüne mahsus şahsyýeti we häsiýeti bolan Biridigini, ýagny Hudaýdygyny görse bolýar. Dünýädäki imansyzlar mukaddes ruhy tanamaýar. Çünki olar Isa Mesihi ret edýärler. Isa Mesihi Halasgär hökmünde kabul edenler bolsa, Mukaddes Ruhuň olara gelendigini bilýärler. Çünki Mukaddes Ruh gelende, biziň durmuşymyzda üýtgeşikler bolup geçýär. Biz hemişe gowy tarapa özgerip, Ruhuň miweleri bilen Ýaşarys. Bu sebäpden ýazgy, özünde mukaddes ruhy bar bolanlary nädip tanap bolýandygyny bize ýatladýar. Mukaddes ruhuň miweleri bolsa şulardyr, söýgi, şatlyk, parahatlyk, sabyrlylyk, mähribanlyk, ýagşylyk, sadyklyk, ýumşaklyk, özüňe erk edip bilmeklik, Isa Mesihe degişli bolanlar öz ynsan höweslerini we joşgunlaryny haça çüýländirler. Mukaddes Ruh bize täze ýaşaýyş berýär. Şoňa görä-de, geliň, Oňa eýereliň, şöhratparaz bolmalyň, biri-birimizi gaharlandyrmalyň, biri-birimize göriplik etmäliň. Isa Mesihi söýüp, Onuň sözlerini berjaý edip ýaşany Hudaý hem söýýär. We Isa Mesihe iman edip, Oňa boýun bolup ýaşaýanlarda Hudaý hem Mukaddes Ruhy arkaly kalbynda mesgen tutup ýaşaýar. Şu taýda Isa Mesihe iman edip, Ony söýüp, buýrugyny berjaý edeniň ýanyna we kalbyna Hudaýyň gelip ýaşajakdygyny Isa Mesih wada berýär. Ol näme diýdi? Men Atam bilen ol adamyň ýanyna baryp, onuň bilen ýaşarys diýdi. Ýaradan gudratly Hudaýyň Özi biziň bilen aragatnaşykda bolup, biziň bilen bolar. Kalbymyzda imanymyz arkaly ýaşar. Bu bolsa nähili ajaýyp hoş habardyr! Hudaýyň Özüniň bizden razy bolup, biziň ýanymyzda bolmagy iň uly bagtlylykdyr. Bu Isa Mesihiň beren wadasy näderejede akyla sygmaz ajaýyp bir wadadyr! Ine, şonuň üçin hem Isa Mesih Rebbimizi söýmegimiz we söýgimiz netijesinde Oňa boýun bolup ýaşamagymyz gaty wajypdyr. Isa Mesih Rebbimizi tanap, iman edip, Ony söýýändigimiz üçin, buýruklaryny berjaý edip ýaşasak, onda Hudaýyň maksadynda bolup, Hudaý bilen sazlaşykly ýaşap, bular arkaly ýer ýüzündäki biziň her birimize berlen maksady berjaý edip, hakyky manyly we bagtly durmuşda ýaşap bileris. Çünki çyn bagtlylygyň çeşmesi, Hudaýyň razylygyny gazanmak we Onuň bize beren we isleýän durmuşynyň nämedigini bilip, şol durmuşda hem ýaşamakdyr. Ýöne gynansak-da, biziň özümiz muny başarmadyk we hiç haçan başarmarys. Çünki günä edip, her bir ynsan Hudaýyň bu ozal başdaky maksadyndan uzaklaşdy we şöhratyndan, bereketlerinden jyda düşüp, Hudaýdan aýralyga sezewar boldy. Bu aýralyga çykalga gözläp, köplenç ynsanlar Şeýtanyň aldawyna aldanyp, dürli dinler, ýörelgeler we düşünjeler oýlap tapdylar. we olar arkaly halas bolarys, gaýdyp Ýaradana bararys diýip umyt etdiler. Emma olaryň hiç biri hem hak Hudaýa alyp barmady we alyp baryp bilmez. Bu sebäpden Hudaýyň Özi merhemeti, rehim-şepagaty, söýgüsi bilen göklerden ýer ýüzüne ynsan keşbinde inip geldi we bizi Özüne ýakynlaşdyrmak üçin ortadaky günäniň näleti bolan, muzdy bolan ölüm üçin tölegi töledi. Isa Mesih şonuň üçin haçda biziň üçin janyny gurban etdi we mukaddes ganyny dökdi. Ölümi ýeňip, üçünji gün ýene-de ölümden direldi. Oňa iman edenleri Hudaý bagyşlap, Öz perzentleri bolmak hakyny berdi. Şonuň üçin Isa Mesih şeýle diýipdi, Ýol, hakykat we ýaşaýyş Mendirin. Mensiz hiç kim Atanyň ýanyna baryp bilmez. Gadyrdan dost! Sen bulara iman getir we gürrüň eden ajaýyp wadalarymyza eýe bol. Mähriban imanly doganym! Sen Isa Mesihi çyndan söýýärmisiň? Ýa-da özüňi, öz günäli höwesleriňi, dünýäni we dünýädäki zatlary söýýärmisiň? Durmuşyň hakykatdan hem Mukaddes Ruhdan ugur alan, Isa Mesihi söýmekden ugur alan sazlaşygy, Hudaýyň tabşyryklary esasynda ylalaşykly durmuşy görkezýärmi? Eger Isa Mesihiň tabşyryklaryny berjaý etmän, baş bozaglykda, günälerde ýaşaýan bolsaň, onda toba edip, ýagny günäleriňden el çekip, öwrülip, Rebbe dolan we Onuň öňünde özüňi peseldip, Oňa gel. Ikinji ýyl ýazgylary, on altynjy bap, dokuzynjy aýatda şeýle sözler bar, Özüne ak ýürekden hyzmat edenlere güýç-kuwwat bermek üçin Reb bütin ýer ýüzüne syn edýär. Nähili ajaýyp sözler! Rebbimiz ýer ýüzüne syn edýär. Saňa we maňa syn edýär. Geliň, Rebbimizi ak ýürekden söýüp, Hyzmat edip, buýruklaryny berjaý edýänlerden bolalyň. Isa Mesih Rebbimizi söýüp, Onuň buýruklaryny berjaý edip ýaşamaga Rebbimiz Hudaýymyz bize güýç-kuwwat bersin. Hudaýa bolan söýgimizi, yhlasymyzy Onuň Patyşalygynyň giňelmegi üçin zähmet çekmekde berekedimizi we hyzmatymyzy artdyrsyn diýip dileg edýärin. Omyn.